Soen ech Merci am Numm vun der Stater Sektioun vun déi Lénk, datt Der op dëser Pressekonferenz komm sidd. Ech wäert Iech elo e klenge Résumé maachen, well ech weess net, ob jiddereen nach déi hat. Elo zwar e bëssen Zäit, fir Iech eranzeliesen, wat geschitt ass, mee ech wäert Iech e klenge Résumé maachen. Ënnert anerem och, well ech deemools am Gemengerot zesumme mam Guy souz an dat och virgedroen hat. A wéi Der wësst, sinn ech elo net méi dran an de Joël Delvaux ass am Gemengerot elo mäin Nofollger. De Guy Foetz wäert herno méi an de Detail goen, wat d'Fro ugeet, Inwiefern den TTIP och en Impakt huet op d'Gemenge, well dat ass och eng Fro, déi net esou oft thematiséiert gëtt an der Ëffentlechkeet och. An d'Gemenge sinn direkt ganz staark betraff an de Guy wäert dat och virdroen. An de Guy wäert och dee sinn, deen den 28 am Gemengerot och déi Motioun wäert erëm eng Kéier presentéieren. Ech wäert Iech elo erklären, wourëms et elo geet. Et ass scho bal laang hier, also de fënnefte Mee 2014 war eng Gemengerotssëtzung a mir haten als déi Lénk an enger Partie Gemengeréit, net nëmmen an der Stad, mee iwwerall do, wou mir och vertruede sinn, also zu Esch, zu Diddeleng, zu Déifferdeng, zu Suessem, hu mir Motiounen deposéiert an de Gemengeréit, fir datt d'Gemengen hei déi unhuelen a wou d'Gemenge sech dann ausschwätze géint den TTIP u sech, wou se soen, mir sinn eng TTIP-fräi Gemeng, mir hunn eis inspiréiert un Aktiounen, déi och an aner Länner an Europa geschitt sinn, an aner Gemengen, an Däitschland notamment vill an a Frankräich och. An den USA ass dat vläicht deemno wéi och geschitt, dat weess ech elo net, mee si si jo och betraff. D'Députéierten hunn dat gemaach. Déi Motioune si verschiddentlech ugeholl ginn an deene verschiddene Gemengeréit, souwuel zu Esch, wou och all Fraktioun, y compris d'CSV an d'DP, déi matgedroen hunn, an Diddeleng och, Déifferdeng och, Suessem och. Awer just an der Stad war e klenge Problem. An der Stad ass dat net sou gelaf. Ech muss zwar soen, d'Stad war, also et war deen éischte Gemengerot, wou mer deposéiert hunn, souguer d'Motioun, an duerno ass et nokomm. Bon, de fënnefte Mee 2014 deposéiere mer eis Motioun. Mir hunn eis un de Règlement gehalen, dat heescht, mir hunn eis un d'Zäite gehalen. Fir d'éischt muss een d'Motioun dem Schäfferot fënnef Deeg virun der Gemengrotssëtzung matdeelen. Dat gëtt dann op d'Dagesuerdnung geholl. D'Motioun war op der Dagesuerdnung drop, Punkt, ech weess net méi wéi vill, mee et war ganz kloer drop. Déi verschidde Punkte ginn diskutéiert an eiser Motioun, wéi Der kënnt hei gesinn. Do si véier Revendicatiounen haaptsächlech, wou mer dann eeben wou de Schäfferot, de Gemengerot invitéiert de Schäfferot, datt en bei d'Regierung intervenéiert, fir datt d'Regierung alles ënnerhëlt, fir datt d'Négociatiounen ofgebrach ginn, mécht och, et soll och alles ënnerholl ginn, fir datt d'Dokumenter accessibel sinn, well dat war jo ëmmer de Problem, datt och Europaparlamentarier keen Accès un den Dokumenter hunn, an elo ass jo erëm eng Kéier, d'Saach e bësse méi vun der Kommissioun, vun der EU-Kommissioun erëm eng Kéier aggravéiert ginn, an datt och d'Stad soll als Zone hors TTIP oder Zone hors TAFTA offiziell sinn, offiziell ernannt ginn. Dat ass natierlech eng, Dir wäert soen, eng reng symbolesch Fro. Et ass zum groussen Deel eng symbolesch Fro, natierlech, mee och symbolesch Froe si politesch Froen. An dann natierlech och, datt d'Gemeng wéilt e gréisseren Débat mat de Bierger ronderëm den TTIP soll féieren. Bon, mir kommen dann am Gemengerot, de Punkt kënnt dann op d'Dagesuerdnung, d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer seet awer direkt, Voilà, elo komme mer. Punkt op de Punkt 17 oder 18, ech weess net, iwwert den TTIP vun déi Lénk. Mee ech soen Iech elo direkt, datt mer dee Punkt net wäerten diskutéieren. An ech hunn dee just op der Dagesuerdnung geholl, fir kloer ze maachen, datt dee Punkt net an engem Gemengerot gehéiert, well dat huet näischt mat engem Gemengerot ze dinn, dat huet näischt mam Gemengenniveau ze dinn. Dat ass eng ganz komesch Prozedur. Dir kënnt dat och nokucken op. De Livestream vun der Stater Gemeng, also do gëtt en Archivage. Do gesäit een natierlech nëmmen d'Buergermeeschtesch, well et gesäit een meeschtens nëmmen déi Persoun, déi grad d'Wuert huet. Dat heescht, et gesäit een d'Buergermeeschtesch, d'Lydie Polfer, wou dat seet, an et héiert ee mech e bëssen am Hannergrond kreeschten an esou weider, awer net esou richteg protestéieren u sech. An et war e bëssen hefteg, muss ee soen, well och aner Gemengeréit, notamment vun der LSAP a vun der csv, hunn. Der Buergermeeschtesch Recht ginn an hunn och e bëssen esou op eis, esou e bëssen hefteg op eis agaangen, esou, jo, wat, wat stellt Dir Iech vir? an esou weider. Mir hu protestéiert. Mir wollte wéinstens kënnen erklären, firwat et am Gemengerot gehéiert, also iert mer iwwerhaapt iwwert de Fong diskutéieren, mee firwat et iwwerhaapt an de Gemengerot gehéiert. Mee dozou si mer guer net komm. Also et war wierklech hefteg. Mir hu protestéiert. Mir hätten einfach, mir hat, dass, Et war einfach onméiglech iergendeppes ze maachen an dunn huet d'Buergermeeschtesch arbitrairement decidéiert, voilà, zur Dagesuerdnung iwwerzegoen an zum nächste Punkt iwwerzegoen, und das war's. Et ass och net ofgestëmmt ginn, näischt, und das war's. Si sot och, mengen ech, Dir kënnt dann eng Plainte maachen, Dir kënnt beim Tribunal administratif goen an esou weider oder beim Intérieur Recours maachen, wat mer dunn natierlech och gemaach hunn. Si sot eben, datt den TTIP, dat wier net de compétence communale, an dat Wuert Compétence ass wichteg. An dofir hu mir dann e Recours gemaach beim Ministère de l'Intérieur. Éischtens, well mer der Meenung waren, datt et souwisou an der Form, datt d'Formen net respektéiert goufen an datt eng unilateral Decisioun vum Buergermeescht, vun der Buergermeeschtesch geholl gouf, fir déi Motioun net ze diskutéieren, ouni datt mir d'Méiglechkeet haten, dat ze argumentéieren, firwat et kéint diskutéiert ginn, an zweetens och, well einfach kee Vott am Conseil communal stattfonnt huet, fir iwwerhaupt dee Punkt vun der Dagesuerdnung dann ewechzehuelen, well e war op der Dagesuerdnung, e war dropgesat ginn. Dat war esou en Trick fir en drop ze setzen an dono erëm erof ze setzen. Dat hunn ech nach ni erlieft gehat. Ech mengen, ech weess net ob dat an iergendengem anere Gemenge run eng Kéier esou praktizéiert gouf. Dat heescht, dat ass eisen éischte Grief gewiescht vis-à-vis vun der Buergermeeschtesch. Den zweeten ass ganz einfach deen, datt den Artikel 28 vun der Loi communale, dee seet, datt de Conseil communal règle tout ce qui est d'intérêt communal. Dat Wuert compétence communale existéiert net. Dat Wuert compétence communale ass guer net dran. Et steet net, Le conseil communal règle tout ce qui est de compétence communale, mee d'intérêt communal. Et kéint ee soen, dat wier eng Nuance, mee et ass méi wéi eng Nuance, well d'Gemengen hunn natierlech Kompetenzen, wéi de Stat Kompetenzen huet an esou weider. Mee duerno, wat den Intérêt ass, den Intérêt communal, ass ganz kloer etabléiert, esouwuel am Mandat, am Négociatiounsmandat vun der EU-Kommissioun, an de Guy wäert dorobber agoen, also wäert dat och ganz kloer argumentéieren, inwiefern den Intérêt communal touchéiert ass. Et ass jo och keen Zoufall, datt aner Gemengen dat och sou do guer kee Problem haten. Also et stellt ee sech d'Fro, mir hunn eis d'Fro gestallt, inwiefern d'Stater Gemeng par rapport zum Land iergendwéi extraterritorial wier oder ob do aner Regeln, aner Gesetzer géife gëllen wéi do, wéi bei eis. Bon, do hu mer dann de Recours gemaach beim Inneminister, den Inneministère. Huet sech e bëssen Zäit geholl a schlussendlech krute mer eng Äntwert vum Inneministère, dee seet, So, mir hunn eis informéiert bei der Buergermeeschtesch a sou weider a si sot, et wier alles, et wier alles esou ofgelaf, wéi et hätt sollen oflafen. Also, dat ass eng Aart a Weis, eng Enquête ze maachen. An zweetens, si hat och Recht par rapport zur Loi communale, well et wier och net de Compétence communale do. Dat huet eis e bësse gewonnert, datt den Inneministère selwer net d'Gemengegesetz kennt oder falsch interpretéiert. An dat konnte mer natierlech och erëm eng Kéier net op eis sëtze loossen. A well mer eis ganz einfach bewosst waren, datt mer Am Recht waren, u sech. Da si mer dës Kéier bei den Tribunal administratif gaangen, fir déi Décisioun vum Ministère de l'Intérieur ze contestéieren. Do huet et erëm eng länger Zäit gedauert. Mir sinn och juristesch epauléiert ginn. A schlussendlech, well mir woussten net méi esou richteg, inwiefern elo, also dat huet e puer Méint gedauert, esou d'Argumentatiounen, Schlussendlech krute mir am Summer, kuerz virun der Summervakanz, eng ganz gutt Nouvelle. Dat ass datt déi Nouvelle war, datt de Stat u sech decidéiert hat, awer déi Motioun ze diskutéieren am nächste Gemengerot no der grousser Vakanz. Dat heescht, nächst Woch e Méinden, den 28 September, kënnt d'Motioun erëm op der Dagesuerdnung. An komescherweis ass et op eemol méiglech, awer iwwer déi Motioun ze diskutéieren. Eis Interpretatioun ass déi, datt mer Recht hate juristesch, quant au fond, quant à la, quant à la forme an juristesch gesinn, quant au fond hu mer, mengen ech, och Recht. Dat wäert och nach diskutéiert ginn. Bon, dat heescht, dat wäert elo eng ganz spannend Diskussioun Ginn den 28. Eis geet et ëm d'Saach, hein. Elo datt mir Recht haten ass evident. Datt dat wéinstens soll diskutéiert ginn op Gemengenniveau, duerno ass et eng politesch Decisioun vum Gemengerot fir sech fir oder géint den TTIP ze prononcéieren. Zwee Gemengeried vun déi Lénk déi hu sech kloer prononcéiert. Mir ginn dovunner aus, datt jo och aner Fraktiounen am Stater Gemengerot, wéi déi Gréng, déi Gréng si jo och offiziell géint den TTIP, also misst et guer kee Problem sinn, datt déi fënnef, also déi dräi Gemengeréit plus déi zwee Schäffen vun deene Gréngen, déi Motioun och misste matdroen oder op jiddwer Fall d'Positioun matdroen, datt d'Gemeng Lëtzebuerg misst géint den TTIP sinn. Ech mengen, d'LSAP ass jo och am Gemengerot. Am Prinzip misst een och do e gewëssene Support kréien. A mir schléissen och net aus, datt aner Fraktiounen Deemno wéi dat och ënnerstëtzen. Dat ass jo och an aner Gemenge geschitt. Op jiddwer Fall, wann ee gesäit, inwiefern d'Zivilgesellschaft sech géint den TTIP mobiliséiere kann, da brauch ech just un déi Plattform ze denken, wou quasi also wierklech bal all gréisser Organisatioun oder Gewerkschaft an esou weider dran ass géint den TTIP. Also wann e Referendum giff menéiert ginn, dann dach hei am Land, da mengen ech ass et relativ kloer, datt esou eppes giff rejetéiert ginn. An ech mengen, datt d'Stad Lëtzebuerg och misst an déi Richtung goen, genau esou wéi d'Bierger vun der Stad Lëtzebuerg wahrscheinlech fir den TTIP, fir do deem Nee ze soen an ze soen, datt d'Stad Lëtzebuerg genau esou wéi all déi aner gréisser Stied hei am Land sech géint den TTIP ausschwätzt. Bon. Dat ass eis Hoffnung a mir ginn dovun eraus, an ech wäert elo dem Guy Foetz d'Wuert weiderginn.
Den TTIP betrefft d'Gemengen. Mir sinn elo gesinn, dass d'Commission européenne e Mandat kritt huet, fir den TTIP ze verhandelen. An eng ganz Partie Saachen, déi Der elo hei fannt, déi sinn eeben aus deem Mandat erausgeholl. steet zum Beispill an den Artikele 4, 23, 24 vum Mandat, dass alles, wat hei ausgemat gëtt um Niveau vun dem TTIP, och um Niveau vun de Gemengen duerchzusetzen ass. Dat ass den Artikel 4, à tous les niveaux de gouvernement. Dass ganz besonnesch, wat de Schutz vun den Investitiounen, wat jo e ganz wesentlechen Deel vun deem TTIP ass, fir all Zentral an Sous-Central vun dem Staatsapparat gëllt, an den Artikel 24, dass also och d'Services publics an den Accès aux marchés publics hei, wat d'Gemeng ubelaangt, och dee Moment gëlle fir d'Gemengen. Mir hunn déi Saach elo e bëssen esou agedeelt, et sinn am Fong véier Implikatioune vun deem TTIP fir d'Gemengen. Éischtens, den TTIP, dee wëllt privat Investitioune schützen a maximal liberaliséieren. Den zweete Punkt, Liberaliséierung, Privatiséierung vun den öffentleche Servicer am Plang vun der Gemeng. Drëtte Punkt, de Subventionnement vun de Services publics gëtt touchéiert. An de véierte Punkt, um Niveau vun den Ausschreiwungen, wann eppes realiséiert gëtt, implizéiert dat och eng Ausschreiwung dee Moment interkontinental, kann ee soen. Ech kommen op den éischte Punkt. Ech gi wierklech net an ze vill an den Detail vun allem. Dofir hunn ech déi Saachen, déi, op déi ech wëll insistéieren, hei blo gefierft. Et ganz kloer am Mandat, Artikel 22, gëtt gesot, dass d'Liberalisatioun an de Schut, de Schutz vun Investitiounen op deem héchsten Niveau, dee méiglech ass, soll duerch den TTIP erreecht ginn. geet och rieds vun deem sougenannten Traitement juste et équitable, dat heescht, dass jiddereen, also all Privatfirma, misst d'selwecht behandelt ginn, dann och wéi en öffentleche Betrib, an dann och de Schutz virun der sougenannter Expropriation directe an indirecte. Ech ginn herno nach doropper an. Den éischte Punkt, d'Liberaliséierung op engem maximalen Niveau. Do geet et drëms, also fir déi multinational Betriber aus enger ganz Partie vun Obligatiounen op nationalem oder op lokalem Plang kënnen erauszehuelen an den Investisseuren Garantien ze liwweren, dass dat och geschitt an net méi réckgängeg ka gemaach ginn. Am Artikel 23 vum Mandat Do geet rieds vun dem sougenannte Mécanisme de règlement des différents investisseurs états, dat heesch also déi sougenannten Tribunaux d'arbitrage, déi privat sinn, dat also am Mandat steet, dass déi sollte privat sinn. An dann en Artikel 45, dee seet, dass Also et geet elo net nëmmen ëm Douane oder esou, mee et geet haaptsächlech ëm Obstacles non-tarifaires. An Obstacles non-tarifaires, dat sinn elo net nëmme Steckdousen, déi standardiséiert solle ginn, mee dat geet vill méi wäit. Dat erstreckt sech op bis an d'Gesetzgebung, d'Sozialgesetzgebung eran. Bon, déi Tribunaux d'arbitrage, déi sinn eigentlech eng Maschinn, fir

Doniewent kann och eng Multinational géint, also eng Multinational, déi an Amerika stationéiert ass, oder eng europäesch Multinational, déi eng Filial an den USA huet, déi kann géint e Staat oder géint eng Gemeng kloen, mee net ëmgedréint. E Staat oder eng Gemeng kann net géint eng Multinational kloen. Dat ass nëmmen an eng Richtung. Den Prinzip vun dem sougenannten Traitement juste et équitable, dee gesäit vir, dass also d'Investisseuren sech eng Rei vu Saachen erwaarden an dass d'Regierungen oder dann d'Gemengen näischt däerfe maachen, wat déi Erwaardungen duerchkräizt. Dat heescht, vun deem Moment un, wou dat ënnerschriwwen ass, gëtt et eng bestëmmte Gesetzgebung An do erwaarden d'Investisseuren eppes, an dat däerf dann net duerchkräizt ginn, dat heescht dat wat dee Moment besteet. An dann hu mer de Principe de l'expropriation indirecte, wann dat geschitt duerch Mesuren, déi d'Profitter schmäleren, da kënnen déi Betriber kloen géint déi Staaten, respektiv géint déi Gemengen. muss ee soen, dass sou genannten Tribunaux d'arbitrage och an aler aner Traitéë scho bestinn, Traité NAFTA tëschent Kanada, USA a Mexiko, och Traitéen, bilateral Traitéen, déi d'USA ofgeschloss hu mat 9 europäesche Staate vun Osteuropa, a ganz besonnesch och besti se schonn elo an dem Traité CETA. Den Traité CETA, deen ass ënnerschriwwe gi vum Manuel Barroso am September dëst Joer, dat heescht, deen ass fäerdeg ausgehandelt an an deem Traité bestinn d'Tribunaux d'arbitrage privés. Bon, do hu mer eng ganz Partie vun Affären, déi da virleien. Do ass dann d'CNUSET, déi huet 568 där Affäre scho répertoriéiert Enn 2013. An et kann ee sech erwaarden, dass, wann TTIP an CETA wierklech elo géinge spillen, eng ganz héich, Augmentatioun vun deene Prozesser. An vue dass déi Prozesser mat ganz vill Sue verbonne sinn an de Risiko ganz grouss ass, dass do héich Strofe verhaange ginn, ass eben et esou, dass d'Gemenge warscheinlech an der Zukunft zréckschraue wäerten, fir an esou eppes engagéiert ze ginn. a wou een da ka soen, schonn sech zréckzéien, ier déi ganz Affären iwwerhaapt kënnten an d'Rulle kommen an net méi reglementéieren. Ech hunn hei nach eng Partie vun Affären, bon, dräi Stéck, Iech kopéiert, resuméiert. Ech ginn net doropper an, Dir kënnt dat selwer. Iech ukucken, wéi dat an der Wierklechkeet leeft a wat fer Montante dass do am Spill sinn. Ech wollt nach agoen op den Artikel 25 vun deem Mandat vun der Kommissioun. Do geet Rieds iwwert déi sougenannte Mesures sanitaires a phytosanitaires. An an deem Fall hu mer mat engem Ëmkéierung vun der Beweislaascht ze dinn. An den USA ass et nämlech esou, dass wann e Staat oder eng Gemeng wëll eppes regelen oder eppes verbidden, si muss beweisen, dass dat och noutwendeg ass. Hei an Europa ass et ëmgedréit. Hei an Europa, wa beispillsweis gesot gëtt, mir si géint. déi eng oder déi aner Produiten, dann ass et un der Gesellschaft, un der Sociétéit, déi déi produzéiert, fir ze beweisen, dass déi Produiten net schiedlech sinn. Bon, an dem Tract, an dem Mandat steet elo ganz kloer, dass eng Base scientifique muss do sinn, Norme internationale, évaluation des risques de nature scientifique. Dat heescht, dass dee Moment net méi déi Multinational, E muss beweisen, mee de Staat muss, oder d'Pouvoirs publics am Allgemenge mussen, hunn d'Beweislaascht. An dat ass natierlech eng ganz aner Situatioun. Mir hunn an dem Europaparlament virun e puer Wochen, ma virun e puer Méint, am 8 Juli 2015, eng Ofstëmmung erlieft, wou d'Europäesch Parlament dann d'Virschléit fir déi privat d'Tribunalen duerch Tribunaler ze ersetzen, déi mat öffentleche Riichter funktionéieren, an dass och do e Mécanisme d'appel entsteet an dass déi Audiencen och public wären. Et sinn also eng Rei vun Zougeständnisser, awer déi Zougeständnisser, déi kommen op den Drock hi vun der Öffentlechkeet. Et muss een awer bedenken, dass dat, wat do steet, traitement équitable et juste, expropriation indirecte, renversement de la charge de la preuve, nach ëmmer am Traité herno stoe bleift. An och en öffentleche Riichter, wann deen Traité elo Gesetzkraaft kritt an engem Land, och en öffentleche Riichter sech net kann iwwert d'Gesetz ewechsetzen. Dat heescht also, an deem Fall mussen och déi öffentlech Riichter d'Gesetz applizéieren, wat hei eben. steet, dass och ganz besonnesch de Mécanisme de preuve, deen eng grouss Roll spillt. Dat heescht, wann een dervun ausgeet, dass wann den Traité CETA géing frësch verhandelt ginn an déi Tribunaux d'arbitrage och an deen Traité CETA kommen, also déi ëffentlech, wa mer dervun ausginn, datt d'USA géingen akzeptéieren, datt déi privat duerch ëffentlech Tribunaux d'arbitrage ersat ginn, dat sinn zwou Hypothesen, déi eigentlech ganz wéineg probabel sinn, dann hu mer nach ëmmer en Traité do leien. Et war do eng ganz interessant Karikatur am Tageblatt virun enger Woch. wou d'Enger nach treffend géinge soen, put lipstick on a pig, dat heescht, dat verschéinert d'Saach, awer et verännert an der Substanz näischt. Ech kommen op den zweete Punkt, d'Liberaliséierung respektiv d'Privatiséierung vun öffentlechen Servicer. Et gëtt an dem Artikel 15 vum Mandat gesot, et soll en Niveau de libéralisation. autonom op dem héchsten Niveau erreecht ginn. Lo ass et esou, dass zwar Exceptioune kënne virgesi sinn, dat ass am Artikel 18 gesot, oder dass gesot gëtt, d'Services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental, déi kënnen och exclu ginn. Do muss een awer bedenken, mol éischtens, wat dat heescht, déi Services. fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental, déi ginn an engem bestëmmten Artikel definéiert. Wat wa sinn dat? Dat ass eng ganz strikt Notioun. Dat zielt net fir Domainer, wou schonn privat Betriber matschaffen. Dat heescht, huele mer beispillsweis de Busservice hei an der Stad, do si schonn privat Betriber, déi do op deene Linne fueren. Also ass dat emol schonn direkt exclu. datt dat kéint, ma ech soen, ass aus der Exclusioun erauskomm, dat heescht, an deem dote Fall gëllt dat net méi, déi services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental. Dann gëtt et eng Lëscht vun den TISA-Traités. TISA-Traité ass en anere vun deenen dräi Traitéen, TISA, CETA an TTIP, déi an der Verhandlung waren an den leschte Joren, d'Visa ass nach net ganz ausverhandelt, mee do huet eng Zeitung, ech mengen Die Zeit war et, déi huet do eng Lëscht publizéiert vun, am Kader vun der Négociatioun vun deem TISA-Traité, an do geet rieds vun enger Clause d'exception pour les public utilities. Awer an deeër Lëscht ginn et ganz grouss Lacunen. Mä zum Beispill, wat net an där Lëscht ass, wat exclu wär, dat ass alles, wat mat dem Distribution, Assainissement de l'eau zesummenhänkt, alles, wat mat Service public de transport, Energie, Erziehung, Services médicaux oder hospitaliers zesummenhänkt, alles dat ass net exclu. An do kann ee sech dann och d'Fro stellen, Firwat huet dann d'lescht Woch den Här Goerens, d'Madame Reding, den Här Bach am Europaparlament sech enthalen, wéi d'Europaparlament eng Motioun gestëmmt huet, Right to water? Si hunn dat erkläert, dass ee sech eng Dier misst ophale fir awer trotzdeem en Accès fir Privater un déi doten Servicer, wat d'Waasser ubelaangt, ze loossen. Dat heescht, déi rechne schonn domat, dass d'Waasserverdeelung duerch den TTIP. op a privat Hänn ka kommen. Dat eenzegt wat ausgeschloss ass, dat ass d'Waasser am Naturzoustand. E Séi däerf net privatiséiert ginn, d'Mier däerf net privatiséiert ginn, awer d'Verdeelung vum Waasser, den Assainissement vum Waasser, alles dat däerf privatiséiert ginn. Dat heescht also, all Services communaux, déi net deklaréiert sinn als Monopol an déi, déi keng, wou keng Konzessioun besteet, alleguerten déi d'Servicer ginn accessibel fir Multinationalen. Dobäi kënnt och nach de Prinzip vum Standstill. De Prinzip vum Standstill, dee gesäit vir, dass een net däerf, dat ass am Traité vum TTIP och abegraff, dass dat een net op en Niveau vu Regulatioun, dee méi héich ass wéi deen, dee bestanen huet, zréckgoen. Et däerf een och net, an dat ass de Prinzip vum RETCIT, et däerf een och net zréckgoen, wann eng Kéier eppes privatiséiert war, Beispill den Service vum Waasser zu Paräis, d'Distributioun vum Waasser ass privatiséiert gewiescht. D'Gemeng vu Paräis, déi huet dat réckgängeg gemat elo virun zwee Joer. Dat wier mam TTIP net méi méiglech. Dat heescht also, souguer wann deen Service un der Lëscht vun den Exceptiounen steet, wier dat net méi méiglech. Dat ass also e Blocage, dee gemat gëtt. An dat net nëmmen dann elo fir eng Stad wéi Paräis, mee esou Saache si jo och an anere Stied an där leschter Zäit geschitt, wou et ganz offensichtlech ginn ass, datt déi Privatiséierung eigentlech näischt bruecht huet, mee am Géigensaz méi kascht huet wéi virdrun. A fir d'Waasser beispillsweis zu enger Vernoléissegung vun den Zoufuere gefouert huet. Dat ass also hei ganz kloer e Problem, en demokratesche Problem. Wann e Feeler gemaach ginn ass, däerf dee Feeler net méi rektifizéiert ginn. Ech däerf net méi zrëckkommen op eng Situatioun, déi besser war. Drëtte Punkt, d'Fro vun dem Subventionnement vun de Services publics. Bon, d'Services publics, déi däerfe subventionéiert ginn. Et steet näischt am Traité CETA iwwert den TTIP, hu mer do nach keng Donnéeën, mee den CETA gëtt och benotzt als Anlehnung vum TTIP. Do steet am CETA net dran, dass privat, dass ëffentlech Servicer net däerfen subventionéiert ginn. Mä et ass awer net dréit dee hei dran an c'est à traiter, dass d'Expropriation directe et indirecte net kann invoquéiert ginn. An déi gëtt garantéiert invoquéiert, wann en öffentlechen Service subventionéiert gëtt an do kënnt e Privatbetrib, dee wëllt do eraklammen, dann huet deen zwou Méiglechkeeten, entweder e freet, dass hien och subventionéiert gëtt. oder e freet, dass e muss entschiedegt ginn, well doduerch, dass esou e Betrib besteet, gi seng Chancen um Maart zréck an seng Profiter um Maart gi reduzéiert. Also kann ee ganz kloer soen, dat stellt de Subventionnement vun de Services publics a Fro. Beispill, eng Schoul, d'Schoule gi jo vum Staat quasi integral subventionéiert. Wann e Privatbetrib, e Multinational, aus den USA hei erakënnt, eng Schoul opmécht, dann kann déi afuerderen, dass seng Schoul vun dem selwechte Subsidie profitéiert wéi déi ëffentlech Schoul. Dann um Niveau vun de Marchés publics, also ëffentlech Ausschreiwungen. De Mandat vun der Kommissioun gesäit vir, datt versicht gëtt, esou e staarken Accès wéi méiglech duerch Privater un d'Marchés publics ze maachen, op allen Niveauen, an den Traitement non favorable, dee muss ausgeklammert ginn. Wann ech elo kucken, wat an dem Traité CETA steet, well do och hu mer keng Referenz, mee den Traité CETA, do steet ganz kloer dran, vu wéi engem Niveau u muss ausgeschriwwen ginn, da gesäit een, dass déi Seuillen do ongeféier d'selwecht si wéi déi Seuillen, déi de Moment an Europa bestinn. Dat heescht, vum Deadéngen hier ass do, kann ee soen, kee Problem ze gesinn. Mee Fir déi Réseauen vu Waasser, Energie, Transport an esou weider, do kann een awer soen, do muss dann transatlantesch ausgeschriwwen ginn, net nëmmen europäesch ausgeschriwwen ginn. Zweetens, déi Seuilen, déi kënnen net méi duerch déi europäesch Staaten no uewe gehuewe ginn. A wann also eng Erhéijung vun de Präisser vun de Chargë kënnt, ass et kloer, dass ëmmer méi Submissiounen dorënner falen, also eng transatlantesch Submissioun, déi am Moment muss gemaach ginn. An dann en drëtte Punkt, D'Gemeng, déi huet dann net méi d'Méiglechkeet eigentlech, fir a Richtung méi lokal Fournisseuren ze goen, well fir all Services communaux, déi net deklaréiert sinn, Monopol oder eng Konzessioun, déi mussen dann och ausgeschriwwen ginn iwwert e bestëmmtene Montant. An dann nach eng ganz wichteg Saach, d'Kritären, déi am CETA virgesi sinn, och erëm fir den TTIP gëtt et do net, keng Donnéeën nach, well dat jo alles geheim ass, fir de CETA sinn d'Critères sociaux net virgesinn.

an d'Protection du droit syndical an och d'Convention du droit sur le droit d'organisation et de négociation collective, Kollektivverträg, net ënnerschriwwen hunn. Dat heescht also, dat erkläert och, firwat dass sozial Kritären net do drakommen, kann d'Gemeng also forcéiert ginn, déi sozial Kritären ze negligéieren An et ass jo kloer, dass déi sozial Kritären de Präis eropsetzen. Also dee Moment misst e Recalcul gemat ginn a Betriber, déi vläicht den Optrag kritt hätten, well se sozial Kritäre respektéiert hunn, virun anere Betriber, déi déi sozial Kritären net respektéieren, dee Moment eliminéiert ginn. Mir sinn also der Meenung, wann een déi véier Punkten hei kuckt, dass definitiv eng Redefinitioun vun den Objektiver vun deem TTIP muss kommen, vun deem Mandat och musse kommen, well et contraire ass zu der Demokratie an zu der Gemengenautonomie. D'Liberaliséierung vun den öffentlechen Servicer kënnt ganz kloer op den Ordre du jour, wann deen TTIP gestëmmt gëtt, applizéiert gëtt. Sozialnormen, och Normen, wat d'Ëmwelt ubelaangt, déi wäerte méi niddereg ginn. An d'Politik vun de Gemengen, fir anzekafen, déi gëtt kloer dovun betraff. negativ dovu betraff. Dofir eis Motioun, dass déi Négociatiounen, déi de Moment lafen, solle gestoppt ginn, dass d'Objektiver musse frësch definéiert ginn a mat de Leit, déi an der Gemeng wunnen, eng Diskussioun muss gefouert ginn an och iwwert hir representativ Institutionen.